Даредзанты Амыран зӕххыл кӕуыл нӕ фӕтых, ахӕм нал баззад. Ӕнӕфӕлвӕрдгондӕй ма йын баззадис Хуыцау ӕмӕ райдыдта хъавын Хуыцаумӕ. Кӕм ыл фембӕлон, зӕгъӕ? Фӕндагыл рацӕйцӕуы Хуыцау йӕ бӕхыл. Дӕ бон хорз, мӕ хӕрӕфырт. Дӕ хъуыддаг раст, мӕ мадырвад, дзуры йӕм Амыран.

Уӕртӕ ма мӕм Һӕуыйыз дӕтт. Амыран ехсмӕ февнӕлдта, фӕлӕ йӕ йӕ бынатӕй фезмӕлын кӕнын йӕ бон нӕ бацыд. Тынг смӕсты ис, Хуыцау Амыран йемӕ хъӕбысӕй кӕй хӕцыд, уый тыххӕй, ӕмӕ йыл бафтыдта зӕдты. Уыдон Амыраны бабастой Уӕрсӕджы хохы. Ныр дӕр Амыран у баст Уӕрсӕджы хохы лӕгӕты ӕфсӕйнаг рӕхыстӕй, ӕмӕ йӕ дуар лӕгӕтӕн байгом вӕйы аз иу хатт. Цуаны фӕцӕйцыдис иу лӕг, Уӕрсӕджы хохы комкоммӕ комы бахызтис лӕгӕты йонг, ӕмӕ дуӕрттӕ байгом сты Хуыцауы зондмӕ гӕсгӕ. Цуанон бацыдис лӕгӕтмӕ ӕмӕ федта Даредзанты Амыраны йӕ бынаты, йӕ бынаты цъӕхарт-цъӕх фӕздӕг калгӕйӕ, йӕ цӕстытӕ галы къутуйау стыр, йӕ къухтӕ бӕласы стӕвдӕн. Фӕтарстис ӕмӕ лидзӕгау фӕцис. Амыран ӕм фӕстейӕ дзуры: «Мацӕмӕй фӕтӕрс, Даредзанты Амыран дӕн, хӕстӕгдӕр ма мӕм ӕрбацу. Къудзидзутты бацыдис хӕстӕгдӕр. Амыранмӕ бафарста йӕ рагон заманы хъуыддӕгтӕй мӕ хабӕрттӕй. Амыран ын зӕгъы, уӕртӕ къулыл мӕ кард феввахсдӕр ма йӕ кӕн мӕнмӕ. Зудты къудзи Кардмӕ февнӕлдта, фӕлӕ йӕ йӕ бынатӕй фезмӕлын кӕнын йӕ бон нӕ баци. Мӕ бон нӕу кард фезмӕлын кӕнын, мӕ йын цы кӕнон? Йӕ босылын ныххӕц иу къухӕй, иннӕ къухӕй ӕри дӕ къух мӕнмӕ ӕмӕ дӕ ӕз раивазон ӕд кард. Афтӕ бакодта къудзи. Фӕлӕ аивӕзта ӕмыран ӕмӕ Кард афтӕ тыхджын ныхӕст уыди къулыл ӕмӕ къудзийӕн йӕ къухтӕ фӕцӕй скъуыдысты ӕмӕ хъӕр кӕны, Тоныс мын, фӕтоныс мын мӕ къухтӕ! Амран ӕй суагъта ӕмӕ йын зӕгъы, Ацу ӕмӕ ссар, уӕларвон рӕхыс кӕм ис, ӕмӕ йӕ тагъддӕр ардӕм мӕнмӕ фӕхӕсс. Къуызи ӕрхъуыды кодта, кӕй йӕм ис ахӕм рӕхыс. Ӕмӕ зӕгъы маммӕ, мӕхимӕ хӕдзары ис. Амран ын афтӕ: Цу лидзгӕ, цалынмӕ дыл сылгоймаджы къӕбыла нӕ фембӕлд, уӕдмӕ рӕхыс ардӕм ӕрбахӕсс. Ӕмӕ уын ӕз куы фервӕзон зӕххон адӕм, уӕд уӕ цард дӕр фӕхуыздӕр уыдзӕн. Хъудзи ныллыгъди йӕ хӕдзармӕ, рӕхыс ӕриста, йе уӕхсчытыл ӕй бакодта ӕмӕ фӕстӕмӕ лидзӕгау фӕцис, афтӕмӕй йӕ йӕ ус федта, нӕ хъӕр ӕм кодта фӕстейӕ, рӕхыс кӕдӕм фӕхӕссыс, зӕгъгӕ. Лӕг разылдис ӕмӕ афтӕмӕй Амыран лӕгӕты бӕстӕй баззад. Мӕхирдыгӕй мӕ фӕнды зӕгъын, ацы таурӕгъӕн йӕ сӕйраг хъуыды у Хуыцауимӕ тох кӕнын ӕмӕ быцӕу кӕнын кӕй нӕ хъӕуы.